Iwo wakandikwezvora kuchechi kusingaite. Ah, mai mwana. Eh. Aiwa kandakanzi musina ndakanzi na vave mai ava ava vanofamba vakadai ava. Vakarukwa soft bread chukwa. Mai popo. Eh. Zvikanzi ah dresa makapfeka rakanaka chaizvo. Eh. Zvino manga makapfeka nemapumps. ematsvago kana kari kagogo ndaiina rigona kupfeka gogo ndiye gumbo rakambokuvara zvikanzi ii mai mwana makasara Kwenini makeup yanitakasekwa makeup amai mwana. Unozozvinyanyawo. gogo manje zvayakandiitira ndityaka iri apa ndiri pamberi apa kuda kuonekwa kwandinoita apa mfundisi ndiri kunoti tyake chinyanya endakanzizoni ah kuenda pese pamunogara muchingoya inye pamwe nhau yekuti mune musika mune muchingoya nemabhondi muchikanda mabhondi unofunga kuti bond richatenga chii unofunga kuti mukakana kana kuti 500 bond inotenga chii inotengera mufundisi chii mai mwana urombo uroi ndakazozviona mai mwana ini zvinana hangu ka ndiende kuchechi kwandoziva hangu kuti hakuna hako zvezvigaro izvi kana chigaro mai mwana ndakagumurwa paya pandakambonzi ndi ndiri kubata ka homwe yemadzimai zvikanzi mukuda kubatirwa homwe mateminate hamusi kumuziva ivi ana kudyira yemari nemukakanohodha nemari yese mai mwana zvikaendwa ko zvinganiko nei tinovarei Amarai havana kufa andi vane two weeks vakafa wakaona gumbo reva munhu vekuchechi chatikuvavarira chi hapana ngatisene nazvo sahwira kuti wedzokera yedu kumasowe kana kuchechi inopika inform itori nani kana chechi zviri nani mai mwana anzi pamagamutiri apa mujakaranda apo paita here jamai mwana hanzi ngoni dzakaburuka ipapa amudzidei apa unenge uchingonzi receive uri ndakabvira kuti wanzi receive hapana kana chiripo ndinongaita kamusika kamusika kacho kasingatombovandudzika kana hanzi receive zvako zvaita mwanaka ini anomboda kunyepera mm. ini ndafunga rume mangu torwa musvuu zvangu nende pairijapa zvitori nani uswera ndiri kuatija ndichiumburuka vanoziva kuti hakuna kana zvigaro kana zvi Ah, kwamuri sei kwasikana? Kama munakana kugeza na iwe iwe. Ah, ini. Kwa tisi kuenda kuchechi? Kunonoka kumuka chaiko. Ah, imtore nyenyi. Aiwa kana. Newe ndinewe chemine to chimbova uchimbova. Ah, munakana uchitomba vakazireiko? Imimi inini zvekuchechi kwenye anchada. inini ndikutokuudzai ah! zvekuchechi kwenyu endei mega ndichada murume wangu akafa hamuna kana dhora ramakaisa panapa ko makambouya here kuzochema makauya kuzochema imi makauya makauyaandiwazvoni andiwazvoni apipyori pavakafa havana kumhanya havana kumhanya here avo ah. vakatokupira kumabasa nekuti murume isitiri varombo maipopo ndo vakaita dheko panhamo yaafibheri ah. aiwa asikana hatidi zvokupedzerana nguva mirai ndikuudzei zvigaro chaizvo ndo zvamatsamwira zviregai chikuudzai manje asikana mune rusarura mune rusarura mbotiimakazviwana mm. kana muchinge muchipa mabhondi kuchechi takunamata mari eka tikunamata mwari kwemi munoda kuti chechi ifambe nemabhondi chechikanaka inofamba nei chechi kana profesi hamuiwaniicho chigaro chekutsvaira chamunakuprofitweimimi muchitenderedza mabhondi munoda kuprofitwa muchidzwa mari dzedu dzanhu hamoda mabhondi uya kuti muzomachinja aite madhola abva namataimega

nyasha dzaiimbomiratinzwe kuti hanzi nyasha dzanzi dzaita sei pamunotsvaira pepe munenge muchiropafadzwapamunotsvairapamunotsvairapamunotsvaira tine gresi futi tichiita zvemabhondi

mazuva ndo vanhu vanofambira chiporofita ah, ndosaka zvichizizonitsvaga mwari eh. umuzive wega eh, usaite mwari wokumuziva nemumwe munhu musi wanoona munhu eye achiita zvinhu zvisiri izvo unodona eh, ukafa ziya mwari uri wega vamwe vanhu isusu mwari wedu watinonamata amuzivi kwatakamuwana we cannot afford

hamuqualify kushanda kubasa kwani kwavo kwanza utsvinya kwaona nja kusika vari kutsvagei panapa kwanzvandatokuudza zvitori nani ngatigerwe musoro ndekamaza kudai rija kongori dzichaburuka kudai so tiprofiti wezvitsvene zvitori nani zvitori nani tisiyane neichechi dzemari idzi dzinoenda nani ini ndakunofunga zvimwe ndakuenda kumba kwangu eh.